Salam mähriban tomrçlarym mähriban ýaşlar meniň kanalyma gelip tomaşa etýäniňiz üçin köp köp sag boluň mähribanlar bu gün men siziň bilen palawy gazanyň düýbüne ýapyşdyrmany nähili bişirmelidigi barada bilýän usullarymy paýlaşmakçy ilki bilen palawy ataryp başlaýlyň. Ine, birnäçe ýyllap ulanan köneje gazanym ahmal bolsaň düýbüne ýapyşdyrýan. Mydama içmir ýaly, adam sanymyza görä ilki ýagy, soňra etini, soganyny, indi käşirini gowudyp gawurýas. Islän etiňizden ýa-da etsizem edip bilersiňiz. Men bara gatardym. Käşirini köpräk atsaňyz palaw has tagamly bolýandyr. Palawy gazanyň düýbüne ýapyşdyrmany bişirmegiň birinji usuly, gawryp bolup suwuguýan wagtyňyz suwuny boldugyça azrak guýmaly. Ýagny eti bişer ýaly etiň üstüni çalaja ýapar ýaly guýsaňyz bolar. Eger etli bişirýän bolsaňyz, onda ilki tuwyny, ondan soňra suw guýmaly. Eger ýalňyşlyk bilen köpräk guýsaň, onda näme etmeli diýmegiňiz mümkin. Onda tuwyny guýjak wagtyňyz suwundan bir gaba birneme alyň. Tuwyny atanyňyzdan soňra ýene-de şol suwy üstünden guýarsyňyz. Ine wideoda görşüňiz ýaly suwuny etini çalaja basar ýaly guýdum. Sebäbi etiniň biraz gaýnap bişmesi gerek. Mähriban ýaşlar haýsy nahary bişireniňizde-de ýüzüne köpük çyksa şony aýyrmagy endik ediniň. Sebäbi iýmitdäki zyýanly maddalar köpük bolup çykýarmyş. Indi bolsa barak bişýänçä sagat ýarym ýaly pes ýanýan otda ýuwaşlyk bilen gaýnatjak. Ine, indi tuzyny guýubermeli. Kişmiş öz islegiňize bagly. Tuly reň her hili bolýar, käbiri suwy köpräk çekýär, käbiri azrak çekýär. Men palawy öz daşoguzymyzyň tüwüsinden bişirmäni gowy görýän. Sebäbi gaty lezzetli, tagamly bolýar. Ine, tüwini guýan wagtyňyz şu görnüşde bolmaly. Ýagny, käşiri, eti tüwiniň aşagynda galmaly. Eger suwy köpräk bolsa, başky aýtşym ýaly çorbasyndan birazajyk tuwyny guýýançaňyz alyp goýamaly. Ine, indi bolsa emaý bilen gaýnan suw guýmaly. Ine, şu görnüşde kepgiriň üstüne guýsaňyz gowy bolar. Suwy tuwynyň üstüne bir barmak galyňlygynda çykarsaňyz bolar, ýagny bir ýarym santimetr. Duzunam şu ýerde öz islegiňize görä sepseňiz bolýar. Indi gapygyny ýapyp, aralyk ýanýan otda on bäş minut ýaly birneme suwuny çekýänçä gaýnatmaly. Ýöne gazanyň ähli ýeri deň derejede gaýnar ýalagydyň. Suwuny çekenden soňra bolsa oduny gaty peseldip ýene-de bir on bäş minut demine goýuň. Ine, indi bolsa, eger halaýan bolsaňyz, käşiri zady bilen garyşdyryň. Ýogsam-da, şu görnüşde diňe ýüz jagyny garyşdyryp, gapagyny ýapyp, oduny öçürip, ýene-de bir on-on bäş minut demine goýuň. Ine, mähriban tomaşaçylarym, palawymyz taýýar. Indi isleseňiz garyşdyryp guýuň, isleseňiz men guýuşym ýaly ilki tuzuny, soňra beýleki hurçlaryny üstünden guýuň. Häzir bolsa men size gazanyň düýbüni görkezeýin. Ine, görşüňiz ýaly, gazanyň düýbüne tüwi ýapyşmandyr. Meniň görkezişim ýaly bişirseňiz asla ýapyşmaz. Mähribanlar, bu barada siz hem öz pikirleriňizi paýlaşyp duruň. Indiki wideolaryň birinde bolsa palawyň etsiz bişirilişini görüp bilersiňiz. Indiki wideolarymda görüşýänçäk hoş sag boluň. Goý Beýik Biribar siziň her biriňizi öz penasynda aman saklasyn.